boy world cup qualifier but one man dey tell the whole country sempe sempe nigerians make una calm down make una no worry nothing dey happen na the coach of the team eric sikochele uh, after that thing wey happen for chan wey be say all of us wan sharply forget he don come out say people don write nigeria off but that one no dey bother am im dey focus on im players and the kind preparation wey dem go put in place ahead of the games uh, between rwanda and south africa on september 6th and september 9th we know di nigerian story for dat group nigeria dey fourth for there just six points after six games and di coach dey tok say im focus now na di remaining four games wey go start with rwanda and south africa no need to tell you nigeria dey condemned to winning those two games because anything wey make nigeria no win any of those two games omo bra forget matters o nigeria no dey go dat world cup o because after nigeria win those two games against rwanda and south africa eh, nigeria suppose dey like one point behind south africa Uh, eh, get as that thing be for there but nigeria dey hope we still dey hope say uh, south africa go collect that three points akpako wey be say dem go field that player because we believe say truly truly south africa do am and whether dem complain or not fifa statute don put am say whether dem complain or not as long as you don commit the crime you must face the time so as we dey wait for fifa to do that thing on top South Africa, Super Eagles sef dem must go do their homework o. Uh, dem must get the winning against Rwanda, South Africa, and the remaining two teams wey dey go play. So as Eric Chikoshele, the coach of Super Eagles, uh, the ginger say man, him boys go do well. Uh, who am I? I can only support him. I wish am well, and I wish say as they dey go play those games, they go carry enough goals. They go go Yibo market, buy plenty basket, carry goals, go load all of those teams because Nigeria need am. Okay, to ginger the team, make I play na this one. Loaded, Ashake

go Paris Saint-Germain. We dey wish am luck, we dey wish am more more goals, we dey wish am more flexing, more equalizing, and in the end, uh, make she bring some investment come back into Nigeria. Still on the matter, make I let you know say Getafe Super Eagles midfielder Cristantus Uche na wanted man. Uh, we dey hear report say Wolverhampton Wanderers don complete the deal of 20 million euros for the man, but one team dey tell am wait, wait, wait before you go England, wait make we show you wetin we dey offer you, whether you go wan come join us Uh, the Rossoneri of Italy, AC Milan, they won't get Cristantus Uche. Make we see how this one go pan out, whether he go decide to go to Premier League or he go go the Italian Serie A after Victor Boniface due to AC Milan no go through. Make we see whether this Nigerian go one risk am for there. Abi go come the limelight of the English Premier League because me I believe say Cristantus Uche na very very good midfielder, na ball carrier and he's strong on the ball. So in, in you know the combination of power and flair uh, e go favour am for the english premier league but more dey see as that one go dey pan out only time go tell uh, all of us know say transfer window go end september 1st or before then many many ins and outs go dey happen for various clubs and we expect say the nigerians uh, they go get good lot for that one talking about good lot for nigeria all of us know say september don dey reach oh hey, hey. oh boy world cup qualifier but one man dey tell the whole country sempe sempe nigerians make una calm down make una no worry nothing dey happen na the coach of the team eric sikochele uh, after that thing wey happen for chan wey be say all of us wan sharply forget e don come out say people don write nigeria off but that one no dey bother am im dey focus on im players and the kind preparation wey dem go put in place ahead of the games uh, between rwanda and south africa on september 6th and september 9th we know di nigerian story for dat group nigeria dey fourth for there just six points after six games and di coach dey tok say im focus now na di remaining four games wey go start with rwanda and south africa no need to tell you nigeria dey condemned to winning those two games because anything wey make nigeria no win any of those two games omo bra forget matters o nigeria no dey go dat world cup o because after nigeria win those two games against rwanda and south africa eh, nigeria suppose dey like one point behind south africa Uh, eh, get as that thing be for there but nigeria dey hope we still dey hope say uh, the south africa go collect that three points akpako wey be say dem go field that player because we believe say truly truly south africa do am and whether dem complain or not fifa statute don put am say whether dem complain or not as long as you don commit the crime you must face the time so as we dey wait for fifa

wey im feature Tiwa Savage. Make una enjoy this one. Long time. Now the title of the Gbedu we just listen right now. Whiskey Dwayne feature Skepta for that one. You know, say once whiskey drug Gbedu like this, that one an international banger. Now those kind Gbedu you gonna hear for on top 89.9 Yanga FM. We'll be the station where Sabi and so we're gonna do our things. Mm, Yanga Sports, not the program. Onye Meme one, now my name. Before I go the last musical break, I've been discuss the Super Eagles situation. ahead of the qualifiers for the 2026 World Cup. Uh, make a refresh and make a let know say Super Eagles they six points behind South Africa. So even if Super Eagles go South Africa, go win, win all their games, and FIFA deduct point, it'll come down to go difference or more work plenty. Now why did they tell you say make you the pursue black gold for morning, for afternoon, before night reach? Well, we wish them well.

we dey wish dem wetin dem wish themselves for that one. For the men's, uh, e still dey first round for the US Opens for Flushing Meadows. Carlos Alcaraz win im game today by straight sets. Im beat the American Riley Opeka. Later tonight, Yannick Sinner go take on Vit Cup River. Ah, we wish them well for there because we know say uh, when it come to the male game, these two guys they dey look themselves say this na the last Grand Slam of the year. We go catch ourselves for that finals, and when we reach there, be the better man win this one. Talking about the better man, make we enter the world of Formula One right now. Make I tell una say one new car don tell them say all of una Ferrari, Mercedes, Red Bull, una dey shine. We dey come collect this thing from una. Who be the car brand wey go dey join from 2026 na Cadillac. Cadillac go join the Formula One races. Uh, they go be the 11th team uh, wey go dey on the grid from 2026 and they don get their racers already sergio perez and valtteri bottas two of them are 35 years old uh, you go don know say they no want all these young young boys roforofo for their first season for formula one they want two matured guys wey go give them a matured experience uh, cadillac, cadillac go dey tell una welcome to formula one mm, una sef go see wetin the others dey feel for there and i hope say uh, they benefit for where others leave am one man wey comot from red bull red bull oga christian horner uh, wey dem sack after 20 years dem come ask the ceo of cadillac

Uh, we go to drop am for now. We go to give now the update of some Yanga Sports for 89.9 Yanga FM. Okay, no forget I tell now. Say if you follow me on all social media platforms to chook mouth for everything we talk for here right now. 09048213013 uh, eh, on top YouTube na Yanga FM Nigeria, Instagram, TikTok and X na Yanga 899 FM. Our website na www.yanga899.fm where you go feed the stream us from anywhere all over the world. Listen to this graduate they call them Uh, check, call this one Bad Boy. You know, as a bad boys, they talk, I'm say, I'm a bad boy, I do what bad boys do. Enjoy this music from Check. Oh, ye the remix, sweet music there from Flavor when feature Tiwa Savage. Come, the code where they blow for Nigeria these past few days. Where who go import that code enter Nigeria? Because I don't even understand again. Go the code where that this past few one week. I know so many people like me, we be saying, nah, eh, eh, hey, hey. omo we don dey get our malaria pack eh, malaria starter pack we don bring am out this week well everybody just take am easy try to get enough vitamin c all those lemon in the morning you don start for empty stomach try put am in your body so that everybody go dey you know your immunity go dey up e go dey strong and you go fit dey active yeah it's 9.9 yanga fm the station wey sabi yanga sports on the program and maybe the radio's finest storyteller sports finest storyteller onye mmemme one make i give una stories from the world of transfers right now paris saint-germain don talk say oh boy Jo- gianluigi donnarumma na one year remain for your contract oga come dey go uh, you know say he don agree personal terms with manchester city wey still wan sell their brazilian goalkeeper ederson but as e be like this now paris saint-germain dey say if una just bring thirty million euros pere no say before dem say na forty-three million euros but say now if you bring just thirty million euros pere we go sell the player give you you know as e be one year for im contract instead make im leave for free uh, make dem cash out quickly quickly arsenal dey vex for the transfer window right now uh, arsenal wan sell jacob kiwior to fc porto the money dem go take am go sign piero hincapi from bayer leverkusen arsenal wan strengthen two good players for every position this season because they wan win the league they wan win the champions league they wan make the fans get the bragging right wey chelsea fans dey enjoy right now as the champions of the world. Talking about Chelsea, if you feel say you don tire for Chelsea for this transfer window, no worry, your tire no reach UEFA as UEFA don tell Chelsea right now say see make we tell una before una go fit sign any player una must sell players wey play for europa league qualification stage yes that elimination second round of europa league na im chelsea must sell those players now before dem go fit sign any player all of us know say uefa bin hit chelsea with 31 million euros fine uh, because they no meet the financial fair play rules after that club world cup chelsea just put their hand for their back pocket just pay uefa uefa come dey look them say eh if una do this thing again we go find una ninety-one million euros omo na chelsea check their back pocket say oh boy ninety-one million euros no dey o dem come tell them say okay uefa how we go settle this matter now wetin go be the condition and uefa come tell them say una must sell players wey play for elimination stage of the conference league last season so players like dem nkunku Players like the Nicolas Jackson, na im Chelsea must sell now before Chelsea go fit sign the Xavi Simons or Alejandro Garnacho. Chelsea dey for very tight situation, but despite that situation, Chelsea dem stubborn. I no go lie for you, we dey hear say Chelsea dey go for Fermin Lopez of Barcelona. Now the news where they drop right now, Chelsea once signed Fermin Lopez of Barcelona for 43 million euros. I know say Barcelona right now that they go through some sakpa bien. So if Chelsea present that money, uh, dem fit collect am but the question na say where Fermin Lopez wan play see as squad choke that uh, five one wey chelsea win west ham where all these players wan play chelsea abi dem dey plan increase football from ninety minutes to hundred minutes wetin dey occur anyhow september first na we go know whether all this talk na rumour abi na true because by then the transfer window go don short and no more excuse for any club anymore e go be the question of performance until the january transfer window go open more transfer stories kobe mino of manchester united e be like say he wan leave manchester united right now and understand wey be say wetin ruben amorim dey do for that club you never get enough players the ones wey you dey get you dey do shakara for them oya na moku dey look as the matters dey go na as crystal palace don table fifteen million pounds offer for manchester city swiss defender Manuel Akonji. To be or not to be, only time go fit tell. Now the size of Yanga Sports from top 89.9 Yanga FM station, no- we sabi. Cruise Express, they come next. But before that, enjoy this Gbedu. Tony Montana, Skepta, Skepta, we feature Portable. And we be 89.9 Yanga FM.